Sabalar hayır, aziz halqım! Erter turğannıñ işi tez biter deyler. Bu sözlerim qulağıñızda küpeday tursın. Kelnim da olarnı eşitsin. Bu dembel kelnim bugün tap yedi buçuqta turdı. Men saat altıda, er vaqıt olğan kibi tura. Bu vıhodnoyım bar eken. Ayda, fena şeyler aqqında laf etmeyik, yahşı şeyler aqqında laf yürseteyik. Bugün bizim sabalığımız. Eskiden kelgen bir aşnen başlanacaq. Bu sarımsaqlı ötmek, ebet. Ne, sarımsaq sabahtan? Elbette, bugün bir kimse işke ketmeycekti. Onıñ içün raat-raat sarımsaqlı ötmek aşay bilesiz. Buña bizge ne kerek? Elbette, ötmek, pomidor, sarımsaq, tuz ve yağ. Menim oğlum balalıqtan mına böyle sarı yağda qavurılğan ötmek seve. Onıñ içün men onı alam da tabağa qoyam. Yahşı etip oqalaymiz tavanı. Menim kelinim bir kere men yapqan edim, oğlum seve de. O, ana, siz brusketa yaptıñızmı? A, qız, brusketa degen nedir? Bu italyan aşlardan sevimli. Alla-alla! Amma men belesem ki, italyanlar onı bizden aldılar. Qoyamız tavağa ötmeycek. Onı çeşitleri bar. İsteseñiz, quru tavada onı yapasız, amma meni oğlum böyle soy seve da, onıñ içün men başta onı qızartıp, soñ devam eteceyim. Menim kelinim ötmek çoq aşamay. Bir kere diyorum, vay, qızım, yani evlengende, qızım, sen ne içün aşamaysıñ, canım? Ana, men figuramnı saqlayım, dedi. Siz bunı körseñiz. Men dedim, qızım, senin figuranı saqlamaq içün künde yedi kere aşamaq kerek. Bazıları. Onı mına böyle quru tavada qurutalar. Soñ ondan peksimet ola. Ya menim kelinim, O, ana, siz tost yaptıñızmı? Nasıl tost? Tatarca onı adı peksimet. Ötmegimiz azır olğancık, biz pomidornı keseyik. Hanımlar! Pıçaqlar er daim keskin olmaq kerek. Amma bu mesüliyetni öz boynuna aqaylarımız almaq kerekler. Bizler ise olarğa bunı hatırlatmaq kerekmiz ince-ince etip. Menim rametli qaynanam pıçaqlarını mına böyle toplap, Qaynatam işten keldi, aman onıñ ayaq tübüne mına böyle taşlay edi. O rametli bir sözsiz ala edi, çıqıp qayra edi. Ana öyle evel ezelden olğan şey. Mına ötmegimiz endi tamam azır oldı. Oh-oh-oh-oh! Tamam, oğlum, sevgen derecede oldı. Bunı çetke qoyayıq. Soñ alamız sarımsaqnı. Bu sarımsaq pestitsidsız, GMOsız. Özümizde östürilgen bir sarımsaq. Onı yahşı ettirip tuzğa batıramız. Ötmeçikni alamız ve yahşı etip onı oqalaymız. Oh! Oh! Oh! Ekrandan onı qoqusı keçse edi. Oh! Menim rametli bitam ayta edi, Bağçasarayda bir oqumış, belli bir insan bar eken, ondan soraylar, Memet, mana baq, eger sen padişa olsañ, aşçıña er kün nasıl aş. sımarlacañ. Sarımsaqlı ötmek dedi. Ana, nasıl sevimli aş edi bu! Mına, soñ alamız pomidornı, yahşı etip üstüni oqalaymız. Ondan soñ biraz yımşaçıq olur. Üstüne de menim oğlum pek seve yeşilliklerni, mına böyle alıp, üstüne mağdanoz qoyayıq. Mına, bizim sabalığımız azır. Vay, kelnimne yapmadım da. Ayda, o da birevniñ balası, onıñ canını ağırtmağa olmay, oña da yapayım. Amma. O, oña böyle ötmek çoq sevmey. Oña, oña böyle eki dane kesiçik qoyayıq da, oldı. Sarı yağ da qoymaycam. Çünki figuranı saqlay. Saray, sarı yağ emiş pek kaloriynıy bir şey. Onıñ içün onı pek az aşay. Ah, olsun. Onıñ içün oña, mına bu.

Bir kere endi analıq yapayım desem, kelnime, o da, eh, deyim, soñ, qızım, mına, biz aşhanege keldik. Deyim. Soñ, qızım, mına köbette nezetli olmaq içün ney olmaq kerek? Qanı aytçı mañ. O bana ne dey bilesiñmi? Aqayım aç olmaq kerek, qaynanam ise merametli olmaq kerek. Ana. Öyle tilli yaşlar şimdi. Haydi, ne olsa, o da birevniñ balası, onı da çette qaldırmayım. Mına böyle yaqamız biraz pomidornen. Doğada olsun. Ana, sayğılı dostlar. Menim rametlim bitam ayta edi, ötmek padişa, et vezir, qalğanı vızır vızır. Onı içün ötmeksiz iç bir sabalıq olmaz. Bugünki sabalığımız.